Исәннәрмесез! Сәяхәт хәнәгә рәхим итегез. Тулы якларына барабызмы? Нәрсә соң ул тулы? Прәннек, самавыр, гармун, корал, лехталсой. Җитмәсә, ул җирләр белән ханбикә Тайдула идарә иткән. Сизәсезме? Татар исеме. Барысы хакында да сөйләп, прәннек тә әзерләрбез, бөек Лев Толстойның туган үскән нигезен дә күреп кайтырбыз. Кузгалды. Тулының тагын бер йөзек кашы, күп йөзек кашларының берсе сакланыла менә шушы бинада музей Тульский самовары дип атала. Хәтта шундый гыйбарә дә бар бит, в Тулу со своим самоваром не ездит. Шуңа күрә, дуслар, үземнең самавырымны алып килмәскә булдым инде Тулыга. кем белә бәлки кертмәгән булырлар юк инде шаяртам мин инде самавыр йөртә торган кеше түгел һәм гомумән минем самавырым юк кечкенә чакта гына әбиләргә кайтканда әниләр ягыннан оренбург өлкәсендә менә анда шундый тәмле чәй ясап бирәләр инде самавырдан шактыйдан әйтәм бит инде эчкәнем юк менә матур бинада урнашкан античный антик архитектура рәвешендә эшләнгән бинада сез уңаеннан Казандагы Кореев театрда шундыйрак рәвештә эшләнгән бинада урнашкан. Әйдәгез эченә кереп карыйк. Так, э, самавыр турында тәмләп сөйләгәнче, бер әйберне әйтми булмый, җәмәгать. Аны Тулыда түгел, ә Уралда уйлап табалар. 30-40 елда аны күпләп Тулыда җитештерә башлыйлар. Шуңа да Тулы самавырын илдә дә, дөньяда да яхшырак беләләр. Барлыгы 6 төрдәге формада җитештерелгән. Шул исәптән шар, рюмка, йомырка, банка һәм ваза рәвешендә. Самавырга карап илебезнең шанлы да, данлы да тарихын өйрәнеп була. Теге заманда самавыр җитештерүчеләрнең кайда яшәве турында тулы бер карта да бар музейда. Менә сиңа навигатор. Так, менә бу 38 нче нидә? Йортта яшәгәннәр братья Воронцова. Менә әйтик карыйбыз, менә монда 35 нче йортта. Набережная улица дигән җирдә менә 35 нче йортта. Кемнәр яшәгән? Менә фабрика Шумаринов урнашкан булган. Игорь Золотов исемле эшкуар самавыр рәвешендә эшләнгән фонтанның макетын ясаган булган. Әмма макет аңлавымча макет булып кына калган. Андый фонтан юк шул әле тулы да. Музей кибетендә самавырның нинди генә юк. Бәясе дә төрлечә. Кайбер кечтекиләрнең хакы әнә 3000 сумга җитә. Мондый чәй сервизы әбиемнең сервантында саклана иде. Ул аларны сирәк-мирәк кенә, я аш үткәргәндә, я кунаклар килгәндә генә чыгара иде. Кызык инде, ә бу чәй сервизы безнең заманда да пыяла артында саклана иде. Әбинең серватын әйтәм әле. Хәзер дә пыяла артында Һәләкин музеен ыкында. Ә, шәһәрдәге иң зур самавырны да эзләп таптым. Менә ул. Бронзадан эшләнгән, биеклеге 6 метр. Әгәр моны һәйкәл дип түгел, чын самавыр дип карасак, күпме кешегә чәй эчереп булыр иде микән ул? Һәйкәлнең бер ягында җиһаз ясаучылар сурәтләнсә, икенче ягында чәй эчү күренеше. Менә игътибар итегез, менә минем артымда тулы кремле. Менә бу якта самовар, ә самовар артында беләсезме нәрсә урнашкан? Машина төзүчеләр көллияте, ягъни Кремль белән күрше менә шушы көллият. Мәсәлән, ну Мәскәүдә андай берне күз алдына китереп булмый. Мәскәү янәшәсендә нинди дә булса колледж барлыгын, Казанда да андый әйберне хәзерге очракта хәзерге вакытта күзәтеп булмый. Заманында хәтерлисезме, Казан Кремль янында урнашкан иде Раки сыраханәсе. Минем аны күргәнем юк, ишетеп кенә беләм. Самавыр җитештерү фабрикасын беренче булып бертуган Лисициннар ачып җибәрә. Иван белән Назар 1778 нче елда. Әмма Назар белән Иван бергә озак эшли алмаганнар. Һәр кайсы аерым җитештерә башлаган бу хикмәтле җиһазны. Аерым-аерым эшләнгән самавырлары шактый музейда, ә менә бергә чакта ясалганы берәү генә монда. Ул шулкадәр яхшы сакланган, бер тапкыр да реставрация ясалмаган үзенә. Карап чыктык тулының самавырларын. Тагын бер байлык белән чыктым әле мин моннан. Менә шушындый открыткалардан. Минем бер традиция бар җәмәгать. Дус кызым Рамиля миңа шундырак бер традициягә ияләштерде. Кая гына барсам да, нинди генә шәһәргә барсам да, шушы шәһәрнең матур урыннары төшерелгән открыткаларны алып, аларга мин кемгә җибәрергә телим, матур сүзләр язып, почтага килеп һәм маркалар ябыштырып, аларны ияләренә җибәрәм. Ә шушы музейда да матур открыткалар күп булып чыкты. Мондый традицияне минем кайда Стамбулдан да җибәргәнем булды, Кырымнан да җибәргәнем булды, Минскидан да. Инде менә хәзер тулының да матур открыткалары очып китәчәк. Казан, Казан гына түгел, гомумән, Россиянең төрле почмакларына. Кулландыргыч мизгел открыткалар кулында, алар тутырылган, аларга маркалар ябыштырылган. Хәзер салам почта ящигына барысы да исән сау гына барып җитсен дигән теләктә кала. Менә ул җырларда, кем әйтмешли, җырланган, шигырьләрдә сөйләнелгән һәм тулының а, йөрәге, а, йөрәге ул да булса прәннек. А, баксаң, а, шушы прәннек, менә монда шулай язылган, 1685 елда беренче тапкыр телгә алына һәм шуннан бирле бу шәһәрдә а, кешеләр бер-берсе белән ярыша, ярыша а, прәннек пешерәләр икән. Һәм 18-19 гасыр башында Ә, Тулы прәнеген бөтен дөньяда белә башлыйлар, ә, төрле күргәзмәләрдә ул призлы урыннар ала. Ә менә 20 э, гасыр башында прәнек пешерү эше сүлпәйнәя дип әйтеме соң, чөнки берсеннән берсе ә, илебез тарихында куркыныч вакыйгалар башлана, революция, беренче бөтен дөнья сугышы, икенче бөтен дөнья сугышы, кем әйтмешли, илдә ә, һәм ә, тулыда прәнек кайгысы булмый. Ә җитмәсә, пряник пешерүчеләрнең күбесе нәкъ менә сугышка китә. Әмма могҗизалы төстә җиңү яулагач һәм күпмедер вакыт узганнан соң 1954 елда пряник пешерү эше яңадан торгызыла. Бу эшне белгән кешеләрне аннан моннан берән сәрән җыеп, бу эшне яңадан кузгатып җибәрәләр. Һәм Аллага шөкер, бүгенге көндә Мәсәлән, татарларны һәм Казанны э, чәк-чәктән башка күз алдына китерә алмаган шикелле, Тулыны да без нәкъ менә шушы аның төп символыннан зур, тәмле һәм искиткеч пряниктан башка күз алдына китерә алмыйбыз. Шушы тәмле гигантның авырлыгы тоннадан күбрәк. Киңлеге 3 метр чамасы. Менә без белгән пряниктән тулы прянигы нәрсәсе белән аерыла? Беренче чиратта тулы прянигендә бизәкләр була. Менә күрәсезме? Менә шушындый үсемлек орнаменты рәвешендә ясалган бизәкләр бар. Һәм гомумән пряникләрдә, тулы прянигендә тулының матур урыннары, аның тарихын чагылдырган, архитектурасын чагылдырган күп кенә корылмалар төшерелгән, сурәтләнгән була. Монда шәһәрдә чиркәүләр бик күп, менә адым саен диярлек шушы чиркәүләр дә прәнеккә күп рәвештә төшерелгән була, күп санда. Тагында атынган чакта Тулы шәһәренә берничә комплимент. Менә монда Тулы город герой дигән, Тулы дөрестән дә герой шәһәр. Герой шәһәрләр дигәннән, минем инде озакламый коллекция барлыкка килер ахрысы, чөнки июльдә барып кайткан идем Мински шәһәренә, ул Белоруссиянең башкаласы. Шулай ук санала бит инде ул герой шәһәр буларак. Ну, Тулы да менә дөрестән дә рәхәт, чөнки башка шәһәрләргә киләсең, билгеле күп кенә шәһәрләрнең матур урыны ул аның үзәге генә. Кайбер шәһәрләрдә ул үзәк шул кадәр кечкенә була. Менә уңга ике адым, сулга ике адым атлыйсың, инде үзәк беткән була. Ә монда Тулыны уң якка барасың, озаклап шәһәрнең уртасы үзәге хамат бетми, чөнки матур, рәхәт һәм менә кешегә күңелен күрердәй урыннар алар байтак. Менә таганнар да бик күп. Кичә дә таганда рәхәтләнеп атындым. Менә бүген дә атынырга мөмкинлек бар. Ә шул кадәр менә кызык әйме? Менә теге яктан прәнек һәм прәнектән 10 метр читтәрәк менә шушындый таган рәхәтләнеп таганда атынып утырасың һәм шул тулының йөрәгенә хозурланасың прәнеккә карап торып кына тамак туймас капшап та ашап та карыйсы килә үзен шәһәрдә прәнек ясарга өйрәтә торган урыннар берничә кремльдәгесе бала чагы белән шыплап тулган өйдә Киттем икенчесенә. Анысы да Кремльдән ерак түгел, чәй эчү музеенда. А, хәтерлисезме, музейда булганда күрсәткән идем менә бу чәй сервизын. Әбидә шундый чәй сервизы бар дип сөйләгән идем, әйме? Беләсезме, монда аның бәясе 16 мең сум. Менә кем уйлаган бит әбинең сервантында тора торган чәйнек сервизы 16 мең сум тора дип. Ә аның беләсезме, 16 мең тора чәйнек, заварочный чәйнек һәм бер чашкасы. Әле тагын анда ик бер пар чашка алып була аерым, анысы тора 3500 сум. Кечкенә дә төшкенә бу музей. Прәндекнең нинди игенә юк. Россия төбәкләрендә дә чит илләрнең дә үз прәндекләре булган. Монысы Хорватияныкы, бигрәк сәер. Уртасында көзге. Гыйшык билгесе бу. Көзгегә караганда син шушы перәнлекне бүләк итүченең йөрәгендә урын алгансың булып чыга. Җитәр читнеке турында сөйләшергә. Әйдәгез, тулыдагысын әзерли башлыйк. Беренче эш итеп форма сайлыйбыз. Миңа самавыр рәвешендәгесе күңелгә хуш килде. Эчен яхшылап майлыйбыз. Аннан соң камыр бирәләр. Аны кулың белән яхшылап изәргә кирәк. Кабырны өч өлешкә бүләсе. Иң кечкенә өлешне читкәрәк алып куябыз. Төп өлешне форманың эченә җәябез. Бармаклар белән камырга форманың бөтен бизәкләренә яхшылап керерлек итеп басабыз. Аннан соң эчлеккә күчәбез. Куе итеп ясалган алма джемы бирделәр миңа. Соңыннан теге читкә алып куйган камыр кисәген уклау белән җәеп, прәннек өстенә ягабыз. Шулай итеп без җиттек самавыр пешерүнең иң дулкынландыргыч мизгеленә. Без хәзер менә бу агач әйберне монда шапылдатабыз һәм бу әйбер чыгарга тиеш. Әгәр дә чыкмый икән, кат-кат кабатлыйбыз. Ну, кем белә, бәлки мин беренче дубльдән үк килеп чыгар. Так, вот этим ударяем сюда. Бер, ике. О! Нет? Нет, не замахивайтесь на себя прямо. Вот так. Помаду. Ага. Еще раз.

А, Лиза, без мастер-классны үткәрүче кыз, хәзер безгә менә шушындый тәмле ә, чәй әзерләп куйды. Менә шушындый тәмле шкәләр белән. Безнең прәннекләр мичтән чыкты. Менә монысы мин әзерләгәне самовар рәвешендә. Ә хәзер а, аны ялачаклар махсус глазур белән. Монда бары тик а, хәзер аны кайнаталар. Су һәм шикәр кушылган. Хәзер ул кайнап чыга да, а, бу эшне безнең дустыбыз башкарачак. Безгә ышанып тапшырмый, чөнки без пешерергә мөмкинбез кирәкмәгән һәм кирәккән җирләрне. Шуңа күрә көтәбез глазурның әзерләнгәнен. Ә, ни өчен тулы, тулы прәнекләрен печатный бат дип атыйлар? Чөнки менә мондый формалар кулланылган. Агачтан башлыча каен агачы кулланылган, шулай грушадан һәм алмагачтан ясалган формалар. Менә безгә сөйләделәр, кулланып караганнар имән агачын, ләкин имән агачыннан Ну, формасыннан чыккан прәнекләр ул кадәр тәмле түгел икән. Ә, күрәсең, агач үзенең ниндидер ә, үзлекләрен ә, күчерә камырга, камыр прәнеккә һәм күрәсең инде тәмсез булып чыккан. Ә менә бу ничек дип атала? Ә, разгонный прәник дип атала. Ә, менә игътибар белән карагыз. Ни өчен шулай дип әйткәннәр? Ә, Менә кайвак шулай кунаклар була, алар сездә бик озаклап утыралар, һәм сез аларны ничек чыгарырга белмисез, әйеме? Но әйтеп булмый бит инде, барыгыз чыгып китегез, безнең йокыбыз килә, яисә сез безгә туйдырдыгыз, дип. Менә ул заманда, әгәр дә кешегә китәргә кирәк дигән шундый бер намек ясарга кирәк булса, хуҗа кеше чыгарган менә шушындый формадан чыккан пряникләрне. Һәм кешеләр күргәннәр, әһә, безгә разгонный пряник чыгарганнар икән, димәк, хәзер без шушыны ашыйбыз да, Таябыз. Менә шушындый зирәк халык булган икән безнең илдә. Шуның белән прәнек әзер. Бер сәгатьлек тәмле сәфәр тәмам. Бик бай эчтәлекле мастер-класс булды бу. Чәйләп тә алдык, үз кулларыбыз белән ясалган прәнек тә алып киттек. Барысы өчен 1000 сум түләдем. Кыйммәт түгел. Казандагы Чәкчәк музеена әйтик, керү бәясе 700 сум. Менә музейчи писиядән чыктым. Менә бу минем балам. тулы да тапкан һәм ясаган балам дип әйтергә буладыр инде әлеге прәндекне ә, чәкчәк музее белән чагыштырам менә анда бер сәгать киләсең сиңа нәрсәдер сөйлиләр ә, сиңа чәкчәкнең нәрсәдән ясалганы турында сөйлиләр һәм пластик ә, йомырка күрсәтәләр ә монда исә сиңа бөтен нәрсәне кулыңа тоттыралар өйрәтәләр ничек ясарга һәм ә, үзең белән хәтта алып та китәргә була прәндекне шуңа күрә дуслар әгәр дә тулыга киләсез икән бу мастер класска кермичә китмәгез чөнки ну, тулы ул дөрестән дә ә, тулыда яшәүчеләрнең һәм гомумән тулы өлкәсенең йөрәге шуңа күрә йөрәген алып китергә күрегез менә тулы шәһәре 1913 елда ә, ниндирәк булган ә, шуны тасвирлаганнар макет рәвешендә бу нинди материалдан ясалгандыр бакыр микән көмеш микән гафу мин ул өлкәдә белгеч түгел менә нык матур ясаганнар әйме монда Менә елга да бар. Нинди елга? Ә, Упы дигән елга. Менә шулай шәһәрне урталай акту, ну, урталай диярлек бүлеп аккан. Менә карагыз, менә монда шулай күрсәтелгән бу картада, менә саннар белән кайсы урында ниндирәк корылма урнашкан булган. Менә монда карагыз, игътибар итеп 123 нче бу дом пряничника Гречихина дигән. Менә ул яшәгән шушы йортта. Гречихиннарга пряник пешерүдә тиңнәр булмый. 1900 нче елда Парижда узган күргәзмәдә гран-при яулап кайталар. Тулга 1146 нчы елда нигез салынган диелә. Атамасының килеп чыгышы буенча вариантлар шактый күп. Шәһәрнең төп елгасы Упыга Тулица дигән коя. Беренче версия буенча шәһәргә шушы елгасы исеме бирелгән. Кемдер әйтә киресенчә, елгага шәһәр атамасы бирелгән дип. Тагын бер версия һәм иң ышанычлысы да, диләр, Идел буе Болгарына бәйле. Болгарлар Мәскәү кенәзлегенә еш кына һөҗүм итә торган була. Берсендә, хәзерге Тулы җирләрен басып алып, безнең бабалар ныгытма корып куялар. Тулы атамасы Болгар бабаларыбызның яулап алу, басып алу дигән сүзеннән чыккан, янәсе. Матур уйны, әйеме? Ә, Тулының бу урыны ә, казанлылар өчен без аеруча кадерле дип әйтимме соң инде, чөнки ә, әлеге яр буе атала Казан шәһәр исеме буенча Казанская, ләкин ул аталган храм иконы Казанской Божьей Матери хөрмәтенә ул урнашкан. Әнә тегендә Кремльдә 100 елга якын әлеге территория ябык булган, чөнки ул Менә бу менә бу бинада урнашкан корал заводына караган әмма 100 елдан соң җитәкчелек ашарга булган әлеге территорияне ашканнар, матурлаганнар һәм хәзер халык рәхәтләнеп менә мондагы упы менә бу упы дип атала елга шушында килеп хәтта аякларын шунда әнә тегендә салындырып рәхәтләнеп көннәрен үткәрә алалар. Ундүртенче гасырда тулы белән ханбикә Тайдулланың идарә итүе мәгълүм. Моңа шактый гына тарихи чыганаклар дәлил булып тора. Тулы атамасының Тайдулла исеменнән чыгуы да бик мөмкин. Ой, монда адым саен прәнек, адым саен самавыр. Тулы да. Беләсезме, минем күңелемә аеруча ниндирәк нәрсә тиде? Менә шушы язу, карагыз. Третья музейная столица дип. Без бит инде уйлыйбыз, без Казан, Мәскәү белән Питердан кала иң текә, иң кәттә һәм э, туристларны җәлеп итә торган шәһәр дип. Ну, баксаң, э, Кремльнең 500 э, еллыгына әзерләнгәндә монда бик зур кластер ачканнар. Кластер, ягъни бер канат астында берләштерелгән булган музейлар алар барлыгы 11 штук монда самауыр музейы да урнашкан шулай ук тарихи музейның да филиалы урнашкан мәскәүдәге бар бит инде тарихи музей монда бер апа шулкадәр сәер карап карап бара шуңа күрә бераз болай бармак төртеп күрсәттем ә менә карагыз монда яз шундый бер урын бар китаплардан ясалган Менә монда киләсең, утырасың. Менә менә шулай селфи ясарга да була. Янәсе син инде зур китаплар фонында дип. Тагын нәрсә бар монда? Монда шулай ук мәгълүмат бирә торган үзәк бар, но анысы безгә кызык түгел. Но шулай ук минем игътибарымны җәлеп итте. Менә бу бина ал төстә ясалган. Бик тә бик тә пряничный домикка охшаган. Нык матур ясалган. Менә якыннан караганда бу бинаның төсе шундыйрак. Ну, ерактан ук шулай ачыграк күренә, болай караганда тоныграк. Ә менә бу бинада Лев Толстой белән бәйле товарлар сатыла. Ә причем монда Лев Толстой дисәгез, Тулыдан ялгышмасам 11-15 километр еракчыкта урнашкан Ясная Поляна имениясы анда А Толстой родился в Ясной Поляне или просто жил? Жил. Ә, жил гына диләр менә монда белгән кешеләр. Ә, Ясная Поляна турында ә, мәктәп ә, дәресләрендә бик күп сөйләнелгән иде. Шуңа күрә Толстой, Хыш-Иксис, Ясная Поляна белән ассоциацияләнә. Менә телевидениеның магиясе шунда. Толстой Ясная Полянада туганмы, юкмы дип баш ваткан идем. Инде мин хәзер шушында, Ясная Полянада, әнә минем арттагы йортта озак еллар гомерен үткәргән Лев Толстой шушында, Ясная Полянада. Ә менә монда таш куелган. Таш, ташта яз, язылган. Здесь стоял дом, в котором родился не Лев Толстой. Күрәсең, ул туган йорт шушында урнашкан, ләкин сакланмаган. Ә сакланган әнә теге йорт. Һәм әни кызганыч бик соң гына килдем мин монда. Хәзер сәгать ничә? 5:17 минут. Музей эшли 5-кә кадәр. Парк үзе дә эшли 5-кә кадәр шуңа күрә Менә 20-40 минут кына калды. Гомумән бик матур җир. Менә күз алдына китерәсезме, Лев Толстой шушы сукмактан йөреп, әйме? Менә кем белән, бәлки мин нәкъ менә аның сукмакларынан хәзер атлап барамдыр. Шушы җир белән илһамланып, үзенең дахи әсәрләрен язган. Билге бар иде бит, э, здесь родился Лев Толстой дип. Э, баксаң, 1854 э, елда Лев Толстой кәрт сукканда, кәрт сугарга яраткан күрәсең һәм шул кәрт сукканда э, бик күп акча оттырган. Һәм шул оттырган өчен ул туган йортны сүтеп алып киткән булганнар. Э, шуңа күрә хәзер анда таш кына утырып калган икән. Э, кызыклы фактлардан тагын әйтергә кирәк, шушында э, язылган Лев Толстойның иң атаклы ике әсәре. Беренчесе э, Война и мир, икенчесе Анна Каренина. Монда гомумән язучылар э, шул кадәр күп килгән булган. Монда Чехов та булган, монда Тургенев та булган, монда кем генә булмаган, озын сүзнең кыскасы. Шуңа күрә бу урында иҗат энергиясе Бик каты бөркелеп тора. Менә бу каеннарга карыйм да теге җыр искә төшеп куйды. Кайсы каенда, кайсы син, аера алмый тик торам. Ялгыш каенны кочканмын, мин аны син дип торам. Табигать нык матур монда. Менә хәзер анда астарак күл дә булачак. Яши белгәннәр шул заманында байлар, урынны да сайлый белгәннәр. Тирә-якта гел яшеллек, агачларның да ниндие генә юк. Монда Лев Толстой төзеткән теплица да сакланган. Заманында персикка кадәр үстергәннәр анда. Бүген дә чәчәкләр, яшелчәләр шаулап үсә монда. Минем артымда урнашкан Лев Толстойның кабере. Ул хәтта үзенең кайда җирлән, аны кайда җирләргә кирәк дигән васыяте дә булган. Менә монда, менә тегендә аврак бар. Менә шушы аврак артында мине җирләгез дип язып калдырган булган һәм аның васыяте үтәлгән булган. Менә монда Бүтін жерде ағашлар. Монда шундый тынлык. Ә, хәтта кечкенә генә коймада үреп куйганнар. Бу агачның кайсыдыр агачның сабаклары кайсы агачның икәнлеген белмим. Дөрестән дә монда шундый тынлык, хәтта интернет та тотмый. Интернет монда еш кына күрсәтә. Менә монда кемдер чәчәкләр дә салып калдырган. Мондый тарихи урыннарны килергә, күрергә, карарга кирәк тору. Рус теле дәресләрендә әле аерым видео сәлам язып җибәрдем. Минем рус теле укытучыма Елена Ильинична Бахаева Чаллыдагы Э, ул шул кадәр э, тәмле итеп матур итеп сөйли иде язучылар турында ул язучылар яшәгән имениялар турында ниндидер шундый бер сихри магия барлыкка килә иде ул дәресләрдә ә мин хәтерлим спасская лутовинованы ул тургеневның имениясы орел өлкәсендә урнашкан һәм әлбәттә лев толстой инде белгән без белгәнчә туган яшәгән ә, күп вакытын һәм шушында җирләнгән Ясная Поляна имениясе. Территориясе чыннан да зур. Монда умарталык та бар, монда трактор да бар. Ә, хуҗалык э, эшләре актив рәвештә алып барыла. Шунысы сөендерә, э, бу урынны һаман да карыйлар, яшәтәләр. Шул вакытта Лев Толстой чорыннан калган әйберләр ә, шул килеш саклана һәм шуның белән ул кадерле дә. Рухи азык белән генә тук булып булмас. Петр Петрович дигән ресторанга да сугылдым. Петр Петрович ресторанында монда хәтта адымнарында, баскычларында язылган кафеның исеме. Каршылыклы фикерләр язылган ди интернетта, отзывларда кемдер үтереп мактый, кемдер Кемгә бер теге, кибой бер ошамый, һәрвак хәлдә бик каршылыклы фикерләр. Югыйсә алар бик күп, ләкин монда килдем, ал күп. Ну, бәяләр әйтергә кирәк, Мәскәүне кеше килде. Менә ысланган үрдәк итеннән салат, менә шушындый җәмәгать. Порциясе шактый зур. Менә минем кулым, менә минем кулымнан ике тапкыр зуррак порция. Менә китерделәр тархун. Былай карап торышка бер дә тархунга охшамаган, чөнки без ияләнгән бит тархунның яшел төстә булуын. Ә монда вообще үтә күренмәле һәм моны аңлаттылар. Монда буягычлар кушмыйлар икән, шуңа күрә шундый төстә күрәсең Яшел төс ул тархун төсе түгел, ә без өйрәнгәнчә, ә ул буягач төсе. Җәмәгать менә китерделәр аш. Ашы бай матур күренә. Тегесе, кстати, дүртелек ия тегесе алар. И менә беләсезме, борщка китерделәр менә 100 грамм. Ну, минем 100 грамм эчәргә исәп юк. Ну, калган әйберләрен ашыйм. Хикмәтле яклары да бар булып чыкты. Петр Петровичның. Салмыш кешеләр өчен шундый яхшы әйбер уйлап тапканнар. Менә монда, менә монда карагыз писсуар, ә менә монда башыңны терәп торыр өчен махсус әйбер. Чөнки бит инде үзегез аңлыйсыз, салмыш кешенең ә, ориентацияне тоту дәрәҗәсе төрлечә була. Шуңа күрә алмас өчен башыңны менә болай тотып йомышлар өчен бик яхшы мөмкинлек. Халык хак булып чыккан җәмәгать. Мине ә, дубльгиста караган идем уртача Бирге куелган иде бу ресторанга өч ярым. Менә минем дә бәям шулайрак. Продуктлары һәр кайсы аерым тәмле-тәмле шикелле, но барысын бергә кушкач теге эстетика юк дип әйтимме соң? Ну, рәхәт теге гастрономический оргазм китерми. Шуңа күрә бүтән бу, менә бу Петр Петровичка мин Килмәм дип уйлыйм. Киләсем килми. Ә Россиядә барлыгы бүгенге көнгәчә сакланган унике Кремль бар. Менә монысы, ә, тулы тагысы исә шул уникесенең берсе. Ә, ул 1500 нче еллар башында, ә, салына башлый. Ә, Мәскәүне көньяктан татарлардан саклар өчен, ләкин без Казан татарларыннан түгел, ә Кырым татарларыннан саклар өчен кирәк булган икән. Ул башлыча төзелгән була агачтан, ләкин агач Кремль бүгенге көнгә кадәр сакланмаган, сакланган таштан ясалган корылма. Мәскәү белән Казан ханлыгы арасында тарткалаш барган чакта, Кырым ханнары мәскәүләр белән күпмедер вакыт чөкердәшеп яшәгән. Әмма 1507 елда дуслыкка нокта куелган. Кырым белән Мәскәү дошманга әйләнгән. Кырымнар мәскәүләрне талый башлаган. Кешеләрне коллыкка алып, аларны Шәрык белән Европага сатып җибәргәннәр. Кырымнарның мондый башбаштаклыгына әби патша, ягъни Екатерина икенче генә нокта куя алган һәм Кырым ахыр чиктә Россия империясына кушылган. Кремль э, тирәсендә, Кремльнең периметры буенча барлыгы 9 э, манара урнашкан һәм алар архитектур ягыннан шулай аерыла. Менә карагыз, тегендә яшел гөмбәзле бар. Менә минем артымдарак бар. Тагын менә монсы безнең э, Казанныкына охшаган. Монда шулай ук теге заманда Кремль эчендә урнашкан йортларның архитектурасы да күрсәтелгән. Менә алар агачтан Менә шушы килеш э, киртәләп куелган булган коймалар исә менә шушындыйрак очланган рәвештә ясалган булган. Мин беләсез, беренче күргән нәрсәгә ошаттым. Бу карандашларга охшаган. Теге точилка белән яхшы гына иттереп очлап куйгач, нәкъ менә шушындыйрак рәвештә килеп чыга да инде. Ә менә бу башняга караганда манарага астан беләсезме? Миңа Стамбулдагы Галата манарасы искә төште.

Тәгәрмәч проекты белән барган идек. Ә әйтергә кирәк, Тәгәрмәчнең э, чыгарылышлары белән сез ютубта таныша аласыз. Атаклы Великолепный век сериалы төшерелгән урыннарны күрәсе килеп. Галата манарасы Стамбулдагы иң атаклы һәм борынгы корылмаларның берсе. 14 гасырда ук төзелгән була. Тәгәрмәч репортажыннан кыска гына бер өзек. Истанбулның тагын бер йөзек кашы, Галата манарасы. Топкапы сараеннан яхшы күренә ул. Сериалда да еш кына күзгә чалынып китә. Бик борынгы манара 1348 елда салына, төрле елларда реставрация ясала. Озынлыгы 67 метр. Диңгезчеләр өчен ерактан күреп була торган билге буларак ясала. Монда да туристлар буа буарлык бүген. Манараның иң югары ноктасыннан Истанбул уч төбендәгедәй күренә. Бинаның һәр катында Күргәзмә, фотогалерея, сувенир кибетләре. Беренче очышлар шушы Галат манарасыннан башкарылган дигән хәбәргә дә тап булдык. Интернетта 1632 елда Әхмәт Челеби исемле бер кеше ясалма канатлар ясап, әнә бу Босфор бугазы аша Стамбулның Азия өлешенә барып утыра дигән дип хәбәр итәләр. Шулай ук тарихи белешмәлекләр дә Солтан аны моның өчен бүләкли, ләкин ни сәбәпледер соңыннан аны Алжирга сөрәләр. Ясалма канат ясаучының исемен әйтеп бетермәгәнмен. Хизарфен Әхмәт Челеби. Манараның бер катында заманча технологияләр ярдәмендә һәркем үзен Хизарфен итеп хис итә ала. Менә бер кыз да Босфор бугазы аша очыш ясый. Сүз уңаеннан, бу тарихи факт күркәм гасырның империя Кёсем өлешендә дә урын алган. Аксулы Кремле үзенең 500 еллыгын бик зурлап үткәрде. Дөрестән дә, тирә-якта күренә мондагы чисталык, монда Кремльгә никадәр зур игътибар күрсәтүләре. Ә монда Кремль буенда бар павильон, монда хәтта күрсәтелгән теге Чорда, ягъни 1500 нче еллар башында салынган Кремльнең нигезләре. Ягъни менә шундый таштан салынган булган һәм шушындыйрак рәвештә. Сул ягы аеруча күзгә ташланды. Монда яшеллек күбәйме? Менә карагыз, газоннар, агачлар, эскәмияләр, утыргычлар бик күп. Теләсәң, минем чагымда җәелеп ятарга да була. пикник белән дә килергә була ә менә мәскәүдә анда бит бөтен җирдә брусчатка шундый таштан түшәлгән күпчелек территориясе шул вакытта казаныкында да шулай менә рәхәтләнеп былай җәелеп ятып булмый дип әйтимме соң гомумән безнең казан кирмәне ул калкулыграк урында урнашкан һәм монда җир тип тигез ә җиң сызганып торган менә бу абзыйны күрәсезме беренче күрүдә ә, петр первый димәсең дә баксаң петр первый 1712 елда ә, менә бу ә, тулы корал заводына нигез салган булган икән шуңа күрә ә, ә, петрны да без күргәнчә мундирда атка атланган килеш ягъни ә, пафосно итеп түгел, ә нәкъ менә шундый гап-гади бер рабочий мужик итеп тасвирланган. Тулыдагы сәяхәт шуның белән тәмамлана. Әнә самавырга сау бул дибез. Кремльга хуш дибез. Дуслар, әгәр дә менә шушындый форматта төшерелгән видео сәяхәт ошады икән,